السلام علیکم دوستو کیا لیتا بھی سٹی کے میں خالد بٹی سٹی دے پہ میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج بٹی وی لوگ سیون ایسے دوستو اسا ہی ٹائم موجود ہیں اپنے باغ دے وچ انتظار دیں گڑیاں بالکل سیزن سی ختم تے اج ماشاءاللہ سی ساڈے باغ دے وچ کھوس وغیرہ تھی نہیں پہ جل دے ہیں اپنے باغ دے وچ تو کو لائیو دکھے نے کہ کھوس کیویں تھی نہیں پہ کتنے مزدور کم کریں دے پین او کیڑی مشقت دے نال گرمی دا جیویں تہاکوں پتہ ہے موسم ہے تے کیݙی مشقت دے نال کم کریندے دوستو ساݙے نال رہسو تے جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساݙے چینل کوں سبسکرائب کائنی کیتا ہے جلدی نال سبسکرائب کر گھن اوندے کنے بعد ول کریندے پئے مزیدار ویڈیو شروع السلام علیکم او مٹھا بھرا کیا حال ہے کلیں کلیں آم بیٹا کھانی کھا رہے ہیں دبئی دا شہزادہ ہے دبئی چھوڑ دے تے اتھا کنے جڑا آم

او اے وی گندا ہے بھائی یار میں شاید پکا ہے اوئے ہوئے خیال کری مت کاکا لڑا نہ ٹوٹا منجے او دیکھ او دیکھ اوتے دیکھ ویندا اوئے آدے املی چوٹی تے چوٹی تے گئی کھڑی املی

ہن کوئی پتہ کینی کہ کیندے کنے نصیب جے کیڑا کیڑا بندہ کھا سی ماشاءاللہ سی چلو اللہ پاک سی تواڈے رزق مالیاں برکت پاوے سی اے سی منشی صاحب ہیں جڑے ایکسپورٹ دے ماشاءاللہ کام کرے نن پر پیٹیاں پیک کر کے اڈوں تے ماشاءاللہ ایڈو کٹھا کرے نن پن مال تے بال ٹرالی تواڈے سامنے سی کھڑی ایک ٹرالی دے تے مال ٹوٹل لوڈ تھی سی بال اگاں جڑا سٹاپ ہو سی نہ دا جتھا مال ماشاءاللہ کٹھا تھی سی اون دے کنے بعد والا گاں کراچی جڑی گڈی دے لوڈ کرے سن وال کراچی ویسی اون دے کنے بعد وال ویسی ملتانی امب ماشاءاللہ پھلاں دا بادشاہ تے ول ویسی دبئی ماشاءاللہ بٹی صاحب خیر ہے کیند واسطے چاہ چاتی ہوں بھائی بندے دے سیحن ہوئے درد دے گولیاں چاتی ودا ہاں میں یار کو ذری چاہ ہی پلائی چلو ونجو ونجو خدمت میرا پوت کیتی خدمت والے بندے دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاتی اچھا خدمت کیتی ہو ول جلدی ویسی بٹی صاحب سی چاہ شاہ جوان چاتی دے سی

گرمی سی بہوں تپش زیادہ تھی گئی ہے گرمی دی ہیٹ اینڈ لہر بہوں زیادہ تھی گئی ہے حبس بن گئی حد کنے زیادہ کیونکہ ٹائم دینا پین ٹائم پورے بارہ دا تے نال بھائی جڑے آنے پین اے سی ٹرک ڈرائیور ہیں مال جڑا ٹوٹل پٹینا پہ ایکسپورٹ والا تھا اے گڈی تے لوڈ کر کے ٹرک ڈرائیور ہیں اے سیدھا انہاں دی گڈی ویسی کراچی اے کراچی جو بھائی جانا تھا اے ہوئے ہیں

اے اسٹاپ ہے سائیں بستی ٹھٹھا مخدوم پور ٹھٹھا مخدوم پور اسٹاپ دے نال پوچھدے پیان مونجی ڈرائیور صاحب میرے کول اسٹاپ دے نال پوچھدے پیان سائیں کہ اے کیڑی جگہ تے اساں ہی ٹائم کھڑے ہیں بے سائیں ٹھیک ہو تو بے سائیں ٹھیک ہے میرے کو تو دھماؤ یار تے کیا حال ہیں سائیں ٹھیک ہے تو بے سائیں ٹھیک ہے ایسی ساری بستی دا مزدور بال ہے اے ڈیکھو اے لت سو دے دی نہ جمان دروں میں سو دے دی بس اللہ پاک رحم کرے سن اے دنیا کو گفٹ دینے سی اساں آمب دا گفٹ دینے اے گنو تے کو دینا پین گفٹ گین ٹھیک ہے شاباش اے بھی ہوے ہاں چلو اے بھی گین ٹھیک ہے گین گین ٹھیک ہے نا خیال کر کے ہی کو دینے مطلب تو ٹینڈا کھا بنے